kana vhana vhe vha vho vha vhe miḽani. Zwavhuḓi vhuḓi ri khou funa uri ri ambe mafhungo uri ndi nnyi muthu ane a vha na maanḓa a uri ṅwana ri khou mu isa muḽani nahone ho itea mini muḽani nahone ṅwana o no vhuya muḽani ho itea mini kha ṅwana kha ṅwana kha mudabe na kha vhabebi. So ḓiri u ya nga inwi ni khou vhona uri ndi nnyi muthu ane a funa uri a vhe na right kha ṅwana ya uri zwa zwino ri khou misa muḽa ndi wa munna kana ndi wa mufumakadzi na um kha heḽo fhungo ndi pfhesesa uri ṱhamusi ndi sathu no swikela hune ṱhamusi ndi nga ḽi fhindula ndi thome ndi lumelise na vhathu ndi ri ndaa ndi sumbedze vhuthu ndi sumbedze na mikhwa um kha heḽo fhungo ḽa uri ndi nnyi ane a vha na pfhanelo dza uri ṅwana a ye muḽani Between mufumakadzi kana muthu wa munna ndi vhona u nga ri ane a vha a na pfhanelo dza uri ṅwana a ḓi wane a tshi khou ya muḽani ndi muunḓi, ndi ṱhamusi ndi to ḽi vhea zwavhuḓi ngo to ralo ndi muunḓi ngauri arali nda nga ri. ndi mubebi wa munna kana ndi mubebi wa mufumakadzi ni wana uri hu na vhaṅwe vhana vhane a vha tsha vha na vhabebi vhoṱhe a vha tshee na vhabebi, ho sala onoyo ane a kho mu unḓa ane a kho mu unḓa a nga ḓivha malume awe, a nga ḓivha makhulu wawe, a nga ḓivha a mmane wawe kana a makhadzi wawe. Zwi amba zwori onoyo ane a khou alusa onoyo ṅwana nga tshetsho tshifhinga Ndi pfesesa uri ndi ene ane o tea uri a vhe na vhuḓifhinduleli kana maanḓa a uri a nga rumela ṅwana uri a ḓi wane a tshi khou ya hafho fhethu hune ha vha muḽani uri a yo fumba. A ndi khou ḽi pfesesa nga maanḓa heḽo, ndi ḽiṅwe fhungo ḽa vhuḓi nga maanḓesa uri ndi nnyi ane a khou funa uri a ise ṅwana kana uri ṅwana. So inwi ni khou vhona uri what is it, ndi nga nṱhani ha uri ri khou ṱoḓa uri ro fara culture. yashu ngo isa ṅwana muḽani, ndi mini zwavhuḓi vhuḓi tshine na khou sokou pfhesesa ungari ndi tshone tshithu tshine ṱhamusi ra tshi ita nga maanḓa ri tshi khou ri khou isa vhana muḽani, ri khou yela mini zwavhuḓi vhuḓi muḽani, ndi mafhungo oto uri ṱhamusi ri khou yo ṱuṱula mabanga ri khou ṱuṱula mapfumo fhedzi kana na zwiṅwe zwithu zwine ṱhamusi na na na iṅwe secret ine. i nṱha u fhira eyo ngori na tshilidzini naho we we vha ḓiwa mabanga ma- ma- mapfumo maḓuvhano so ni khou amba uri secret ndi ifhio kha tradition ine ndi yone ine ya khou ita zwo ri ise vhana ngei mirunduni ndi sa ḓivhi vho uri vhaṅwe kuhumbulele kwavho ku nga vha ku nga nḓila ḓe mara u ya nga ha nṋe nṋe muṋe ndi tshi to sedza muhumbulo muhulwane une na wana ṱhamusi hu tshi khou swikela hune Vhana vha vha vha tshi khou isiwa miḽani haningei hune ha nga vha hu maḓakani, afho hu vha hu tshi vho to maintainiwa ndi khou amba uri culture ngauri ra nga sedza. U ya muḽani ndi zwithu zwine a zwi ngo thoma ṋamusi, ndi zwithu zwine ndi kale zwi hone not nga mvelele ya vhavenḓa fhedzi nga mvelele ya tshirema ndi kale nga maanḓa vhathu vha tshi khou ya miḽani. Zwa zwibadela ndi zwithu zwine zwo ḓa zwino nga nḓila ine vho sedza uri hu na zwithu zwi no nga malwadze a ne a khou pfhukela na vhathu na zwoṱhe, so vha khou pfhesesa uri ndi khwine hu tshi swikelwa na hune. hu vhe na madokotela vhane vha kona u phefoma hezwo zwithu zwine zwavha zwi tshi kho itiwa na hangei. So u ya ḓakani i to vha mvelele ya uri hu kho maintainer na mvelele ya tshirema kana mvelele ya lushaka lwolwo lwo imaho nga u ralo uri vha ise phanḓa na u isa vhana miḽani. Honeha kha vhathu vhane vha vho ya ḓakani na vhathu vhane vha nga vho ya zwibadela nga kha nṋe ndi vhona hu sa tou vha na phambano ngauri muhumbulo muhulwane wa uri muthu a ḓiwane a tshi khou fumba, ndi u fumbisiwa. Hezwo zwiṅwe zwinzhi-zwinzhi zwine zwa nga vha zwi tshi khou itwa nga murahu, a thi tou vhonesa zwi zwa ndeme nga maanḓa ngauri kha vhathu vhoṱhe vho yaho, arali hu tshi khou pfi o vhuya ndi wa munna na mini na zwoṱhe, vhunna ha hone vhu khou vhonala gai? ri tshi khou ya kha sia ḽa kutshilele mara zwavhuḓi ndi tshi khou fhindula heyi mbudziso ndi vhona hu si tovha na phambano kha uri muthu a tshi khou ya sibadela muthu a tshi khou ya ḓakani phambano ndi ifhio ngauri muhumbulo muhulwane ndi wa uri kha fumbisiwe. Tsumbo, muthu o vhifhaho muvhilini o yaho a bebisiwa nga madokotela na o bebisiwaho nga vhakegulu tshiṱangani ahuna phambano. ngauri muhumbulo muhulwane ndi wa uri kha hu bebiwe ṅwana. Mm, mara u ya nga kutshilele kwashu afha nnḓa mitsiko wone nga maanḓa wa uri a ah, ini ni wiki inu ni, ni soft nga nṱhani uri na dokotela a ni ngo to ya murunduni thavhani hangei zwi a vha na vhu weakness kana na vhu toughness u ya thavhani ngei sa sa vhatukana Muthu muṅwe na muṅwe afha vhutshiloni u na kuhumbulele kwawe nga nḓila ine ene a ḓi vhonisa zwone kana nga nḓila ine a tshilisa zwone. Vha nga amba uri vho yaho thavhani, vha wiki, vho yaho ha madokotela kana vho ya sibadela I mean vho yaho thavhani vha strong, vho yaho zwibadela vha wiki ngo to ralo. Mbuso ya vha ya uri izwi avho vhane vha khou amba nga itsho tshifhinga vha tshi ri avho vhathu vha wiki vho tou thesta avha vhathu vhoṱhe-na vho yaho mirunduni nga u fhambanana hayo, hu nga vha hu zwibadela, hu nga vha hu ḓakani, uri vha avha vhathu vha sṱrongo kana vha wiki na, ngauri vhu-wikinese ha hone u vha a tshi khou amba nga ha mini? Ngauri na vhenevho vhane vha nga vha vho ya ḓakani, Hu na vhundeṅwa khavho. Hu na kutshilele kune nga khako a ku ṱutshelani na zwine vhathu vha vha khou ambisa zwone uri hai ndi munna o vhuya. Na vhenevho vha yo sibadela hu na vhane vha vha ḓivha vha dzi ndeṅwa mara na wana hu na vhaṅwe vhane vha strong nga maanḓa Ri tshee kha sia ḽa kutshilele nga nḓila ine a vha fani na vhathu vho yaho ḓakani. Hezwo a vha tshi vho tou vha mahumbulelwa ane vhathu vha khou tou zwi ṱoḓisa zwezwo nga yeneyo nḓila ngauri mbuso i vha i ya uri mafhedziseloni munna ndi mini. Munna ha dithamainiwi nga hune a khou bva hone. Ende munna vha nga si ri ndi munna ngauri u khou bva ḓakani kana u khou bva sibadela. Vhoṱhe havha vhathu ndi vhanna. Ho tou fa vho ri vho ya fhethu ho fhambananaho mara zwoṱhe zwo itwaho ho phefomiwa zwithu zwo no fana. Ya, mara a ri tou vha na serious dzevho Edri. Hu na muṅwe kana nda khou pfa vhaṅwe kha socials hafha kha social media hafha vha tshi ri. inwi ngori no ya ha ngei ha dokotela na nṋe ndo no khou bva ngei thavhani, kha ku phofhomele nḓuni ri tshiya nḓuni a ku fani. Habe ndi soko pfha ndi khou mangala uri vhungoho ha hone zwavhuḓi vhuḓi a si zwithu a si zwithu zwithihi zwine zwa vha zwi kho itiwa, ndi zwifhio zwiṅwe dzi ku phefomele kune kwa kho itiwa ko fhambana na kuṅwe, nga nṱhani ha uri e muṋe a thi khou pfhesesa zwavhuḓi vhuḓi uri hu na vhuthafunese nga muthu o yaho ha maḓala mulandu ndi mini, Sa zwine na khou amba zwone zwa uri ho phefomiwa zwithu zwithihi, mara kuphefomele kwa musi vhathu vho no vhuya ha maḓala ngei when it comes to nḓuni hu pfi a ku fani. Hu pfi houḽani o yaho maḓala ngei hai, wo tou vhonala zwa uri hoyu o ya maḓala u tough mara hoyouḽa o ya ngei hu pfi u weak. A thi ḓivhi zwa uri zwithu zwa hone zwi khou tshimbila nga nḓila-ḓe. Like zwe nda sumbedzisa zwone, vhathu vha nga ni tshinya muhumbulo na sala ni tshi vho ḓinyadza kha zwine inwi na vhisa zwone. Mafhungo mahulwane a u nyaga u hulisa vhaṅwe vhane vha khou bva fhethu ho imaho nga uri. Zwine zwa vha hone ndi zwa uri u fana na zwiḽa zwe nda amba zwone uri muthu a nga ri muthu o yaho ha maḓala u strong nga maanḓa, muthu ane a khou bva sibadela u weak. Mbudziso ya vha ya uri ni nga wana uri hoyo we a ṱangana nae nga tshenetsho tshifhinga a tshi khou bva ha maḓala o vha strong. Hoyo we a ṱangana nae nga tshetsho tshifhinga a tshi khou bva ha dokotela, ene a ri a tshi mu khomphera a wana uri ṱhamusi u wiki. Hone mbuso ya vha ya uri kha avho vhane vha khou amba uri avho vhathu vha wiki, avho vhathu vha vha sṱrongo, vha tou ri before vha sa athu ita zwa vhudzekani vha thoma vha vhudzisa uri ni khou bva ha maḓalaa? Ii, ni khou bva ha dokotela? Honeha arali zwo ralo, ene u vho tou shuma uyo muthu u khomphera vhathu naa? U vha o no tou shanduka DJ ḽa vhudzekani ḽine nga khaḽo u thoma vhusa uri ulu luimbo ndi lwa nnyi, ulu ndi lwa nnyi uri ndi kone u lu DJ-a zwavhuḓi naa? That's why ndi tshi khou ri vhathu vha nga ni bvisa kha tshiimo tshine inwi na vha khatsho na ḓiṱukufhadza nga maipfi fhedzi. Ngoho ndi ya uri kha vhane vha khou bva sibadela, vha songo pfa vha vhathu vho nyadziseaho, kha vhane vha khou bva e, e, ḓakani, na vhone vha songo pfa vha vhathu vhane vho hulisea nga maanḓa vha pfa u nga ri vho araiva, vho swika. Ngauri ni ḓo vha na tshifhinga tshine vhutshilo vhu ḓo ri vhu tshi khou ya phanḓa ha ni kwanyeledza nga nḓila ine na ḓiwana ni tshi khou baleliwa U phefoma hezwo zwine ni khou tea uri ni zwi phefome ni tshi khou bva ḓakani. Zwi amba zwa uri onoyo ane a ḓo vha a na inwi nga tshetsho tshifhinga u pfesesa uri mini? A tshi vho ṱuwa hafhaḽani, ha tsha ri inwi. Uri mini? Vhaṱhannga vha vho fumbaho vha tshi khou bva ḓakani, hai, vha wiki nga maanḓa. Hu na uri ngeno, hoyo muthu ndi ene onoyo nga tshetsho tshifhinga. Zwine zwi khou tou ri sumbedzisa fhedzi uri musi vhathu vha tshi amba na zwe, nga zwe vha ṱangana ngazwo, vha songo khonkluda nga u angaredza vhathu vhoṱhe, kha vha sedze onoyo muthu nga tshetsho tshifhinga, onoyo vhe vha ṱangana nae. Ngauri muhumbulo muhulwane sa zwe nda sumbedzisa zwone, u ya ḓakani na u ya sibadela a zwi vhi zwi khou amba nga maanḓa a muthu, hu vha hu tshi khou tou ambiwa fhedzi uri ho yo itwa mini hafho fhethu, hu na tsho yo phefumiwaho, tsho phefomiwa vhathu vho vhuya. Ngauri, zwe a ṱuwisa zwone, maanḓa awe a vha tshi kha ḓi vha aneaḽa, ho tou fa uri ho na zwe zwa zwi khou yo itiwa, a vhuya hoyo muthu o ralo. So, ri ni tshi khou amba nga ku, kuhulisele, uri ni songo pfa nga ri muthu, ni songo pfa uri no hulisea nga maanḓa ni khou, no vhuya hangei ni khou bva thavhani. na inwi ni songo pfha uri no nyadzisea musi ni khou vhuya ni khou bva sibadela hoyu munna graduation ya vhathu vha no bvo fumba ndo no i vhona zwavhuḓi zwo ri hani habe ndo wana ho ḓala badi vhabebi vho takala family dzo takala dzoṱhe vho ṱangana musanda hoyu munna graduation heiḽani it's one of the biggest graduation ever ine nda i vhona u fhirisa muthu u khou pfhi u khou bva sibadela vha vho takala nga maanḓa as if ṅwana u khou bva burundi maybe u khou bva nndwani Matsina u khou tou dzi bvela thavhani hafhanoni u khou bva u ṱuṱula nthu u khou bva u ṱuṱula pfhi mini spia ndi mini spia be kha tshivenḓa pfumo u khou bva u ṱuṱula pfumo so ri sala futhi that feeling ine ra fhiwa yone nga ḓuvha ḽo fhedzisa a si yone ine ya ita zwori ri fhedze ri khou pfha uri ya ro hulisea zwino ya ri ni ri blind a si yone u fhirisa muthu ro khou bva sibadela um zwine zwa vha hone ndi hezwi kha havhaḽani vhane vha vho ya ḓakani zwine zwa ita uri hu vhe na celebration ndi nga nṱhani ha uri ndi kale a siho hayani hoyo muthu a si kho mu vhona ḓuvha na ḓuvha kha vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha O vha a muthu ane a vha kule navho, ende hune a vha hone, sa vhabebi kana sa vhaunḓi vha hoyo muthu, a vha, vho vha vha si khou ḓivha zwa uri a nga vha a khou ṱangana na tshaḽenzhi-ḓe a nga hangei. So vha vha vha khou pembelela uri o vhuya, ngauri a si vhoṱhe vhane vha ḓo ṱuwa vha vhuya. Hu na u tshinyala, na sokou pfa hu tshi pfi hu na muthu o lovha a hangei. Nga nḓila ine hei zwi a ni tshuwisa sa mubebi, ṅwana o ṱuwa. Ndi uri a vha tshuweli zwiṅwe zwithu, vha tshuwa uri u ḓo vhuya na, ngauri o ṱuwa. Ndi ngazwo ni sala hu tshi wana hu tshi khou itwa na dzi graduation na mini ngauri o vha a kule na hayani hoyo muthu. Mara hoyo ane a vha a hayani o ya na musi a vhuya hayani vha khou mu vhona. A hu na zwine zwi nga pembeleliwa ngauri hoyu muthu vha khou mu vhona ḓuvha na ḓuvha. Phambano ndi heyo. Ni pembelela muthu ane ndi kale ni si khou mu vhona, ane na mu vhona ḓuvha na ḓuvha. Ni nga si mu pembelele ngauri hoyu muthu ni khou mu vhona. Ni khou mu pembelela ngauri no mu misa. A hu tou vha na zwiṅwe zwithu zwa important. Hu khou pfi havhanoni vho vha one day service vhane vha ya vha vhuya ha pfi ndi no duelwa ngei dzi nḓuni mara havho vhane vha ya tshifhinga tshilapfu u pfhi vha ita tshifhinga tshilapfhu ndi khombo uri vhungoho ha mafhungo a so three yo uri havha vho ya sibadela vho ṱanya wa vhuya nga ḓuvha ḽithihi hoyo hoyo o ṱuwaho tshifhinga tshilapfhu ṅwedzi woṱhe hu pfhi vha ita eh, zwithu zwine zwa nga fhelela zwine 30 days zwavhuḓi ndi ndi 30 30 minutes 30 what what one hour ngo ralo ngo ralo mara ho noni o ya sibadela a ndi ni dulo bra Eh, sa zwe nda sumbedzisa zwone nda ri Muthu tshiṅwe tshifhinga a nga ita uri ni ḓi nyadze vhutshiloni, tshiṅwe tshifhinga muthu a nga ita uri ni ḓi hudze vhutshiloni ende ni kho ḓi hudza nga infomesheni ya wrong kana na ḓi nyadza vhutshiloni nga infomesheni ya wrong. Sa zwe nda dovha nda sumbedzisa nda ri onoyo ane a khou amba aneyo maipfi ndi muthu ane ni ḓo wana uri o ṱangana na hezwo zwithu zwo raloho a dovha a ya ṱangana na iṅwe nyimele yo raloho, a ri a tshi vhuya a angaredza vhathu vhoṱhe nga u vha divider uri hoyu u khou bva gai, hoyu u khou bva gai. Zwine nga khazwo ndi nga si tende nda ri ndi ngoho. Ndi ngoho kha onoyo we a ṱangana na vhevho vhe a ṱangana navho, mara ri songo angaredza ngauri arali ri khou angaredza zwi vho tou nga hoyo muthu vhathu vhoṱhe o fhira nga khavho, zwine a zwi konadzei. Dre, Ndi khou zwipfa mafhungo ane na khou amba one. Zwino a ri dzhene kha mafhungo a noni a zwiḽiwa zwine na wana vhafumakadzi hanea vhaṱuku vha tshi khou isa tshivhonelo tsha zwiḽiwa zwine a zwo ngo tendelwa hangei ha maḓala zwi fana vho makumba, dzibanana zwezwi sa mitshelo na zwiṅwe zwiḽiwa vho zwa mapfura zwine ṱhamusi zwa ngei zwi sa ṱoḓiwe. mara ende futhi hoyo muthu wa sibadela futhi na wana a tshi khou vhuya a dovha ḽa zwiḽiwa zwe zwi mbidzwa nga mupfhura ṱhamusi vhaṅwe vha zwi ḽa tshiṅwe tshifhinga um ni vhona uri vhafumakadzi vhaṱuku vha na khou isa vhana ngei muḽani na family kana ri tshi sokou family ya vhana ya vhathu vhaṱuku na family ine i si complete family extended family ya vhathu vhanzhi nyana na vhathu vhahulwane na vhaṱuku ni soko pfhesesa uri nyeletshedzo i hone nga maanḓa kana ngori ni wana vhathu muthu a khou vhuya hangei ha maḓala na wana uri pfumo i a ḽi thu fhela u ṱuṱulea so ni khou ni ri ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine ra nga ṱuṱuwedza vhathu in the future uri vha zwi ḓivhe nga mafhungo a kuḽele kune ṱhamusi kana zwiḽiwa zwine ṱhamusi vha funa uri vha vha fhe vhana vhavho musi vha ngei vha tshi khou ṱuṱula mapfumo zwa zwiḽiwa hezwo ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri ni ḓo tea u zwi ḓivha zwa uri Onoyo ane a vha a tshi khou vhaisala kana a mulwadze, na madokotela vha ni sumbedzisa uri hu na zwiḽiwa zwine ha ngo tea u zwi ḽa u swikela a tshi fhola kha tshiimo tshine a vha khatsho. Zwi ḓi fana na henevha vhatukana vhane vha vha khou vhuya miḽani. Hu na zwiḽiwa zwine a vho ngo fanela uri vha zwi ḽe ngauri na zwi sedzulusa zwavhuḓi tshilonda a tshi ṱavhanyi u fhola kha muthu ane a vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha na muṋo. Muṋo u dzivhela tshilonda uri tshi ṱavhanye u fhola. Ndi ngazwo he na sedza na nga henengei vha vha vha tshi khou wana zwiḽiwa zwine nga khazwo zwi vha zwi si na mimuṋo. So na vhadrabeli ndi vhone vhathu vhane nga maanḓesa na sedzesa vha a ḓivha zwiḽiwa zwine zwa tea u ḽiwa nga havho vhathu vhane vha khou vha dabelela. E kha eneo vhafumakadzi vhaṱuku vhane a vha athu zwi ṱalukanya zwavhuḓi, u ni wana o bika zwiḽiwa zwavhuḓi nga maanḓa. Zwi tshi ya ngei, vhunzhi ha vhadabeli a vha zwi humisi, vha zwi dzhia. Ndi uri ni a wana uri hu na miṱa ine ṱhamusi ni wana uri a ri soko ri vha khou pfhunda, thi vha khou pfhunda vho vhuyaho, vha khou pfhunda ni wana uri a ri soko ri ndi vhavhili kana ndi vhararu. Hu na zwiḽiwa zwine zwi ḓo ḓa, hoyo muṅwe u ḓo ḓa na zwiḽiwa zwo teaho, houḽa muṅwe a ḓa na zwi songo teaho. Heiḽani zwi songo teaho vhaḓabeli vha zwi ḽa ngori vhaḓabeli tshiṅwe tshifhinga vha amba uri bikani hezwi ṋamusi vha tshi zwi ḓivha ndi uri vha ḓo vhudza uri v pride inwi bikani hezwi vha ḓa vha vhudza goya vha ri goya bikani hezwi hezwi zwine zwi khou bikiwa nga goya nga hafha ndi zwine zwi khou ṱoḓiwa nga vhatukana nga vhatukana no khou pfunda zwo bikiwa nga v pride Vhaḓabeli vha khou ḓi ṱoḓela ngori navho vha khou nyaga u ḽa, vha khou nyaga u ḓiphina. So havhaḽa vhathu vha a ḓivha uri zwiḽiwa zwine zwa tea u ḽiwa ndi zwifhio. Vhaḓabeli ndi vhone vhane zwavhuḓi vhuḓi ndi vhone vho no ambelela hezwo zwithu uri zwi khou tea u vha nga heyi nḓila. So habe ndi khou vhona vhadabethi ri khou amba nga vhadabe zwa zwino vha khou ḽesa dzi banana ende vha vha vho khempa ngei ḓakani ri khou amba musi ri kho ḓivha ḓakani hangei. Vha vha vho khempa ṅwedzi woṱhe vha khou lisa dzibanana zwiḽiwa zwine ṱhamusi zwi sa ḽiwa ngei zwi no nga dzi khombori na mitshelo no nga dzi nthu dzibanana, makumba. Vha khou a ḽesa nga maanḓa vha hangei ḓakani ende vha vha vho khempa. So ḓo mmbudza uri hezwi ro vho khempa hangei a vha themthei vhunzhi havho ngori habe zwi vusa vhadzimu vha re fhasi hezwa zwithu zwiḽiwa zwi vusa vhadzimu amba ngoho ngori vhadzimu vha ya vuwa nga hezwa zwiḽiwa ngori ndi zwiḽiwa zwine zwa vha na pfhushi zwi na dzi zwi na dzi pfhushi dza hone zwi ita zwa uri pfhumo ḽi vuwe ḽi pfhe uri zwa zwino ndi khou ṱhavha ndi khou ndi khou ṱoḓa ndi ye nndwani. A zwi khakhisi vhana naa vhane vha vha ngei? vhane vha khou lindiwa nga vhadabe. Vhadabe a vha shavhi nge vha tshi ḓa u vhuya ngeno mahayani vha ḓa vha ṱoḓa u ita zwa mafhungo a u gwadza. Zwine zwa vhone, ndi sokou pfhesesa uri ṱhamusi ni tshi khou amba nga vhadzimu ni ḓo vha ni tshi khou amba nga ha zwipfi zwa muthu ene muṋe uri a zwi swiki, a zwi swikeleli hune izwo zwiḽiwa zwine vha vha tshi khou ḽa zwone zwa vha ita uri zwi vha ṱuṱule nga nḓila ine zwi vusa zwipfi naa. Ya, mafhungo anga a ḓiroi sorry ni dzhena nga nda khou amba uri mini zwavhuḓi vhuḓi, ndi khou amba uri. A hu na muṅwe muraḓo wa muvhili une wa itisa zwiṅwe-vho nga murahu ha musi avha vhathu vho ḽa e mitshelo eyo kana zwiḽiwa ezwo zwine ṱhamusi a zwi khou ṱoḓea uri zwi ḽiwe nga nga vhana mara zwi khou zwi khou ḽiwa nga vhadabe sa zwe na zwi ambisa zwone zwa uri zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwi ḽiwa nga vhadabe not nga vhana. Ya ndi zwone sa vhathu vha tshi khou tshila vha re na zwipfi zwiḽiwa zwine na vha ni khou zwi ḽa ende ni khou fhedza tshifhinga tshilapfu tshine nga khatsho eh, a ni khou ḓiwana ni khou ṱangana na muthu waṋu zwi a swikela hune zwi a ni ṱuṱula zwipfhi zwaṋu ho ḓi tou fa vho uri musi ni tshi khou dabela ni hangei ni funa vha muthu ane na inwi ni funa u swikela hune na tonga no khempha kana na ḓifara ngauri a zwi nga si ṱangane hezwo zwithu zwa uri ini ite ni tshi dzhiga dzhiga ni tshi vhuya na vhona vhathu vhaṋu na dovha na huma na ya ngei zwi vha zwi khou khakhisa na vhatukana vha re hangei kha kutshilele kwavho kune nga kha koi ku nga vha sia vha tshi khou lenga na u ḓiwana vha tshi khou swikela hune vha ḓiwana vha tshi fhola. Umm so ndi khou ḽi pfa heḽo ḽo ri zwi a khakhisa ngori uri kana vha sa swike hune vha fhola ezwii avha vhadabe vha tshi vhuya habe zwa zwino a ri khou bva kha hangei maḓala ri khou ro vhuya zwino ḓuvha ḽa graduation kheḽo vhathu vho takala vhabebi vhadabe vho takala Zwino ri kha face heyi uri ro vhuya zwino ri ya ngeno hayani. Mm. Avha vhathu vhe vha dabe vhe vha vha vha ngei vho yo u dabela vhe vha vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa fresh zwa right vho camper vha si khou ṱangana na muthu. Mm. Ni vhona uri ku behaviour kwavho zwa zwino ngeno vho vhuya ku hani? A vha khou ḓi dzhenisa milingoni naa? ngo ṱangana na vhathu vhane vha vho ṱhamusi vha fhedzisela vha tshi khou ita zwithu zwine ngori na muthu wa mukhuthi honoyo ene ṱhamusi na khouri no vhuyela ene hu khou pfhi fuṱhanu ṱhanu wa phesenthe wa vhananyana vha fhano Afurika Tshipembe a vha khou fhulufhedzea kha vhafunwa vhavho zwino avha vhathu vhane vha khou vhuya kha vhafunwa vhavho vhaṅwe vhane vho vhori pfhi vhavhili kha kha kha vha fumi ndi vhane vhori vha kha vhushaka na vhaṅwe vhathu musi vhafumakadzi eh, musi vhafunwa vhavha vha kule mm. ini na ni kule ni khou dabela no vhuya zwino na wana uri eh, muthu wanga ṱhamusi eh, naye o nṱuvha ndi khou funa ndi dzhene ni tshi dzhia ngei ni khou dzhena nga ṋama ni si khou ṱoḓa u shumisa magaweni ezwo zwithu ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine ṱhamusi ra nga zwi ita uri ri prevente eyo nyimele ngori vhathu vha khou fhedza vha khou lwala vha khou fhedza vha khou dzhena dzikhomboni khulu nga maanḓa ende vha si khou zwi vhona vhone vhaṋe zwo vha khou dzhena khomboni ri nga solver nga nḓila ḓe problem ngoho ndi ya uri eh, ndi ngoho muthu ni nga si muthembe muthu ni nga si mufhulufhele ri themba mudzimu fhedzi ngauri mudzimu ha shanduki kha zwoṱhe zwine a vha zwone na zwine a amba zwone nga kha sia ḽa maṅwalo tsho no shanduka ndi muthu muthu u a kona u ni vhudza hezwi ṋamusi um matshelo a vuwa a shanduka Ndi ngoho vhadabe vha vha vha kule na vhafunwa vhavho, ni nga vha no mala, ni nga vha ni songo mala, vha vha vha kule na vhafunwa vhavho. Kha vhafunwa vhavho hanefhaḽa hu na vhane vha fhulufhedzea vhane u ḓo wana uri na u ḓidzhenisa kha mafhungo a vhudzekani na vhaṅwe vhathu, vhathu vhavho vha siho, a vho ngo vha swikela nahone vha ḓi wana vha khou ḓidzhenisa. Ha vha na vhane a vha koni u konḓelela, ndi vhathu vhane a vha na ngoho kha matshilisano ngauri a vha ḓivhi zwine vha khou ṱoḓa zwone. Vhone vha langiwa nga zwipfi zwavho, a vha ḓilangi vhone vhaṋe. Zwi tou vha langa, zwo no shanduka vhathu, vhone vho no shanduka zwipfi. So, na wana uri vha khou swikela hune vha khou ḓidzhenisa kha vhudzekani ha vhathu vho fhambananaho, vhathu vhavho vha siho. Of which ndi zwithu zwine na kale na kale zwo vha zwi khou itea. Zwi amba zwa uri kha vha dabe vhenevho vhe vha vha vha siho, vho vhuyaho. Kha vhathu vhane vha tshi vhuya, vha songo sokou ri tsho bee, shango ḽi matakadza. nṋe ndo vha ndi kule muthu wanga ndi a muthemba ende ndi ḓo vhuya murumba soko tambela tshanḓa vhathu kha vha ḓi tsireledze ngauri nnḓa hu kho lwaliwa hu na vhathu vhane a vha ngo ima naho vha kha vhushaka na vhathu vhavho ndi uri kha vha ḓi tsireledze vho ḓi tsireledza nga u ralo ṱhamusi vha nga ḓi swikelela na hune vha kha phurosese ine ḓi tsireledza i vha swikela na hune zwi tshi konadzea arali vha tshi khou pfha uri vhone vha kha ḓi ḓi wa vha kha ḓi ḓi funa ende vha kha ḓi ṱoḓa u ḓi wana vha tshi kha ḓi tshila vha ḓi swikela na hune vha vhudza muthu wavho ngauri ngoho ndi ngoho ndi ḓi dzula ndi tshi amba vhathu nda ri tsho ri ṱanganyaho arali i ngoho kha ri dovhe ri fhambanyiwe nga ngoho mu vhudzeni muthu waṋu uri no nda ndi khou humbela uri zwi nga vha hani ri ḓi wane ri tshi khou ya ri yo lingiwa ndi khou amba kha sia ḽa malwadze a ḽino shango ngauri ndo vha ndi siho ini no vha ni siho Mara ri ḓo ḓi vha ri khou isa phanḓa ri khou ḓitsireledza zwezwo ro lindela dziresults ngauri ndo rali ni nga si nthembe na nṋe ndo rali ndi nga si ni thembe ngauri ni nga ḓi ri ṱhamusi na nṋe ndo vha ndi tshi ḓi ita ndi tshi bva nda ṱuwa nda ita zwiṅwe ndi henengei ndi tshi ḓi dovha nda vhuyela henengei hune muḽa wa vha hone. Eish, heḽi fhungo ḽo lapfesa nga maanḓa vhoe vhaṱaleli vhashu ngauri e munna ndi khou zwi pfa. ma vhutshilo ha maḓuvha ano na nga re muthu na ri a ri o lingiwa a zwi simple nga ne nḓila muthu ni khou tou bva u lingiwa let's take eh, three months back zwa zwino ri khou lingiwa ngori inwi fhedzi wa mutukana no bva na ya maḓala so inwi a tsha nthemba ni tshi vhuya ni khou ḓo ri ri o lingiwa for mini for ri fhedzi ndi ngoho ri khou ḓa ngoho fhedzi uri nṋe ngeno ndo sala ndi tshi ita mini kana mini Eh, ri tshi ḓa kha fhungo ḽa u lingiwa U lingiwa vhathu vha hashu zwi vha zwi khou amba uri a thi ni thembi, zwi vha zwi si khou amba uri a thi ni thembi. U lingiwa zwi vha zwi khou amba uri muthu u na ndavha na vhutshilo hawe, u na ndavha na vhutshilo haṋu. So na vhuya na vhona hu tshi swikela kha fhungo ḽine ha vha hu tshi khou ambiwa nga u lingiwa zwezwi zwa malwadze na mini, ha vha na muthu ane a khou kokodzela thungo. Ndi muthu ane ha ngo ḓiimisela u tshila a tshi ya phanḓa nga nḓila kana nga kutshilele kune kwa vha kwa vhukuma. Ngauri onoyo ane a tama vhutshilo vhu tshi vha ha khwine a tama u tshila vhutshilo ha ngoho. Hu tshi ambiwa zwithu zwo no fhaṱa, hu tshi ambiwa zwo no tshila, u a tikedza. Ndi zwone no vha ni siho, ndi zwone ndo vha ndi sa ni vhoni. Mara nṋe ndi fhulufhela hani uri no sala ni khou itani? Ndi zwone zwi ri siisa hanefho hune zwi vha ri khou ri a ri khou thembana na mini, ndi zwone. Ndi ngoho, nṋe ndi dzula ndi tshi amba nda ri, Arali ndi tshi khou tshila ndi na inwi, ni songo nthemba, ende na inwi ndi nga si ni thembe, ngauri ni muthu, ni a shanduka. Ngauri na dzhia fhulufhelo na kha ḽi, na ḽi vhea kha muthu. Ndi henefho hune na ṋamusi ri wana vhathu vha tshi swikela na hune vha dzhia thambo vha ḓihunga musi zwithu zwi songo tsha tshimbila zwavhuḓi, ngauri vho vhea fhulufhelo kha muthu. Fhulufhelo na thembo ri zwi vhea kha Mudzimu, ane ha shanduki. Na vhea thembo na fhulufhelo kha muthu, ndi hafho hune a tshi vho shanduka ni ḓo vhaisala nga maanḓa muyani so ndi ngazwo ndi tshi ri na vhuya na pfha muthu a tshi amba nga ha mafhungo a uri ri khou tea uri teste kana kha ri yo testa zwi vha zwi si khou amba uri a thi ni thembi u vha khou tou amba uri ndi na ndavha na vhutshilo hanga na vhutshilo haṋu ho ḓi tou fa vhori ra sa ita nga u ralo ndi vha ndi si khou ḓivha he nda ima hone ngauri na inwi no ralo ni muthu na nṋe ndi muthu ni nga ḓivha no sala ni tshi ita zwi zwo raliho na nṋe ndi nga ḓivha ndo ṱuwa nda ṱuwa nda ita zwi zwo raliho mara a ri shoho ndi ngazwo ri tshi khou nyanga u ita mini ri phuruve nga u swikela hune ra ḓiwana ri tshi khou lingiwa. Ok, ndi khou pfa hu fhungo ḽavhuḓi badi heḽo ḽine ṱhamusi ri nga dzhia ṅwaha woṱhe ri khou amba nga haḽo lune ndi zwone kha mafhungo o tester guys ndi vhona ungari ndi very important uri ri yo ri tester na vhathu vhashu hu si uri ngori ṱhamusi muṅwe vha kule fhedzi tshifhinga tshoṱhe just do it maybe tshifhinga tshoṱhe kana after three months period dzedzo ni ri ri ri tshi teste ngora ngo ralo so a si vhoṱhe vhathu vhane vhori a vha thembi vhathu vhavho a si vhathu vhathu a si vhathu vhoṱhe vhane vhori a vha vho faithful when it comes to mndu kana musidzana ni ḓo wana uri na vhaṅwe vhane vha ro uri phesenthe ndi ṱhukhu dza vhathu vhane vhori vha faithful kha relationship dzavho so zwa zwino ri khou amba nga muthu ane u khou vhuya ha maḓala wa mutukana ane u na power lune a nga dzhena kha musidzana hayi ndi matwins ndi matriplets ni khou understand ngo ṱhani uri a khou ḽa miomva a khou ḽa dzi eh, vho dzi makumba nga maanḓa tshifhinga tshilapfu nga maanḓa mara a si khou kona u release zwine zwa vha khaye so drey vhabebi na vhone futi futi Vha tamba role khulu badi. Ndi tshi ri vhabebi ndi khou amba vhathu vhavhili, munna na mufumakadzi kana mme a ṅwana na khotsi a ṅwana. Vha tamba role khulu nga maanḓa kha ṅwana kana kha health ya ṅwana musi a hangei ha maḓala. A vha funi uri vha ye nḓuni havha vhathu vhavhili arali ṅwana a kha ḓi vha hangei. A vha funi uri vha ye nḓuni musi ṅwana o vhuya kupfunda. Vha funa uri vha ye nḓuni after vhege tharu ṅwana o fhedza u pfunda. Zwine zwa amba uri mini? Ṅwana a si wa muthu muthihi. Ṅwana a si wa munna fhedzi. Ṅwana a si wa mufumakadzi fhedzi. Ṅwana ndi wa vhathu vhavhili. Ndi wa muthu wa mufumakadzi na wa munna. Hezwo ndi zwone zwine ṱhamusi ra vhona connection ya nature kha ṅwana na mubebi. Eḓrei. Heḽo ndi khou tou ḽi amba vha si mmbudzise, ndi khou tou ḽi amba uri mini? tshiṅwe tshifhinga ri fanela uri zwi humbula uri ṅwana a si wa muthu muthihi mm. ende ṅwana ḓona lithihi a nga si vuo vha wa muthu muthihi ṅwana ndi wa vhathu vhavhili wa mufumakadzi na wa munna ndi ngazwo ni tshi wana uri mini ṅwana u ya khakhisea muhumbuloni u a khakhisea kha mu like kha, kha health yawe u a khakhisea arali khamusi vhabebi vha tshi khou ya nḓuni a vha hayani ene a ngei murunduni mm. so ndi ḽiṅwe ḽa lufhungo ḽine ṱhamusi ri funa uri ḽi dzhenele khalo kana ri zame u amba na vhabebi ngeyo nnḓa uh, uri mini eh, vhathu a ri vhe careful kha zwine ra zwi ita musi vhana vha ngei eh, mirunduni so zwa zwino ri khou ḓivha ri khou amba kha ḽi fhungo ḓirei ḽa mafhungo ḽo ri vhadabe na u fulufhedzea na u tester na zwoṱhe mara a ni vhoni uri vhunzhi ha vhathu vha nga fhedzisela vha tshi khou fhelelwa nga relationship kana nga vhushaka vhune vha vha naho na vhafunwa vhavho musi vha ngei ha maḓala vha tshi khou dabela? Hezwo a thi vhoni uri vhushaka vhu nga swikela hune ha fhela kha muthu ane a ḓivha zwori u khou ṱoḓa mini ni nga si baidziswe nga ṅwedzi muthihi fhedzi nga muthu ane ha ngo tea u tamba, o ya u ita zwithu zwine nga khazwo zwi vha zwi khou thusa vhumatshelo ha muṅwe muthu. Ende hoyo muthu ane ri khou amba ngae ri khou amba nga mudabe ane na ene o vhuya a dabeliwa ndi ngazwo ṋamusi a munna kha inwi nga nḓila ine na mu vhonisa zwone ni sa musei nga vhathu uri ha ngo fumba. Zwine zwa tea zwa tea u sumbedzisa uri mini muthu U tea u ṱanganedza uri nga ngoho arali muthu wawe a siho, o yela zwithu zwine ene na ene u a zwi ḓivha uri ndi zwithu zwine zwi a thusa, ndi zwithu zwa vhutshilo, zwi kone u thusa muṅwe muthu, zwi songo swikela hune zwa kwasha vhushaka vhune vhathu vhavhili vha vha naho. Arali vhushaka vhu tshi khou swikela hune ha kwashea ngauri muṅwe o ṱuwa o yo daḓela, zwi amba zwa uri hoyo o salaho ha ḓivhi zwine a khou ṱoḓa zwone kha vhushaka hawe na hoyo muthu o yaho u daḓela. Uh, hei heḽi fhungo ḽo lapfesa badi ḓiri ngori ri khou wana like nda ndi khou tsheka iṅwe iṅwe post ya mu o i ṅwalaho a ri mini o fhedzisela okay ndo thoma ndo thoma vhona ndi sathu tevhela tshiṱori ndo thoma nda vhona wa musidzana o rwiwa khofheni hafhanoni kha maṱo no zwimba o rwiwa nga muṱhannga wawe we a vha a maḓala we a tou pfha u tshipfhi Khomba yaṋu i khou funana na muṅwe mutukana, hoyo mutukana ni ndi amba uri kana vhone vho ri a vho ngo ya maḓala kana ndi tou ita example nga zwezwo. Okay. Ndi ya uri kana vho ya vho sibadela. A thi khou tou u judger kana ndi khou tou amba uri ndi ho ngo ya maḓala, a ḓo ya maḓala ṱhamusi nae ṱhamusi a khou ita zwo a tshi ya haningei maḓala mara hu khou pfhi a khou tshila na muṅwe mutukana we a vha a ngeno nnḓa. A tshi vhuya houḽa mutukana vhatukana vho vhuya zwino ene a swika a ita mini, a ṱangana na na houḽa musidzana a mu confronter a mu a murwa ngori vhunzhi ha vhathu ni ḓo wana uri mini ri khou lwa kha zwithu zwine ṱhamusi ha funa ro to amba ngori tshihulwane ndi tsho uri mini ndi u khakhulula zwiṅwe zwithu zwine zwa vha rongo kha relationship yashu reason why ri tshi khou funa uri ri ambe kana ri lwe tshiṅwe tshifhinga nga milomo i ndi nga nṱhani uri na zwiṅwe zwithu zwine a zwi ngo dzudzanyea zwavhuḓi so ni vhona uri tshanḓa tshi thusa mini kha u solver problem dza vhathu vhanzhi nga maanḓa maanḓa ro sedza ini heyi noni scenario ya ya muthu ano khou bva muḽani hangei o rwa khomba ya vhathu o vhuya na maanḓa oṱhe mutukana ndi a kholwa o vho ṱuwa na muthu wawe futhi futhi uri ndi tshi huma hai pfumo ḽanga ḽi ḓuvha ḽo ṱuṱulea ndi right nga maanḓa zwavhuḓi vhuḓi zwa zwino lune ndi ḓo swika nda nda shuma zwa nga nḓila yavhuḓi badi for this camp ngori heyi camp ya muḽani a i thusi fhedzi kha vhana fhedzi vha vha vha no khou ya muḽani na kha vhadabe Hafho ndi soko pfesesa uri ndi fhungo ḽine ri nga si to dzhenesesa khaḽo nga maanḓa ngauri a vha a mavharivhari hayo a ri muthu waṋu o sala a tshi kho ita hezwo zwithu, ende naho zwi ngavha zwi zwa vhukuma ovha a kho sala a khou zwi ita muṅwe a muvhona mbudziso ivha ya uri O rumiwa nga nnyi uri a ye a mu vhudze? Ngauri tshiṅwe tshifhinga zwithu that's why na na Tshivenḓa tshi tshi ri u vhona zwi a vhonwa zwi ilo ambiwa. Ngauri ni nga vha no vhona inwi na swika na ḓa na mbudza uri muthu anga o vha a khou sala a khou itani nṋe nda mbo ḓi ya nda mu vhulaya. Zwi amba zwa uri inwi no vhonaho na ḓa na amba ni na mulandu muhulwane wa u fhirisa wanga ho ḓi tou fa vho ri musi nṋe ndi tshi vho ya khothoni A vha sedzi uri ndi nnyi o ḓa o amba, vha sedza muvhulayi o itaho ekisheni. So ndi sokou pfesesa uri kha hayo o raloyi a mavharivhari ndi vhathu, ndi zwithu zwine vhathu vha fanela uri vha zwi ṱhangele nga maanḓa, vha thanyele maimbi o no bva milomoni ya vhathu. As long as vhone vha songo vhona zwine zwo iteaho kha muthu wavho, kha vha tshile vha tshi ya phanḓa. Mavharivhari a ḓo vha swikisa fhethu hune hu si ya vhe, hu si vhe havhuḓi, huṅwe a nga vha fheleledzisa na vhushaka vhukati havho na onoyo ane vha vha nae. Onoyo o vha vhudzaho a fhedza a take over kha vhushaka havho. Umm heyo ndi ngoho ndi khou pfa ndi khou tikedza heḽo fhungo ḽine na khou amba ngalo uri ḽa mavharivhari mavharivhari ndi one ono vhulaisa nga maanḓa so ḓiri ri khou pfa ro takala nga maanḓa vhana vho vhuya milani vho vhulayo vho vhuya ngei mirunduni ha maḓala muḽa wa thoma u vha hone afha venḓa wo vha wo imisiwa nga vhone vhane vho maḓala vho maḓala ndi khomba vho ramaḽa hedzi dziṅwe dzi tovha dzi franchise ha vhaṅwe vho to renga eh, certificate tsha tsha mila so vhabebi ri khou pfa ri khou livhuwa nga maanḓa na ngudo ye ya hone ṋamusi yo uri ni songo fha vhana makumba ezwi vha ngei milani songo fha vhana dzibanana ezwi vha ngei milani dzibanana na makumba dzi ita, dzi na dziṅwe dzi pfhushi nnzhi nga maanḓa ra zwiḓivha na riṋe vhahulwane, dzi na dziṅwe pfhushi nnzhi nga maanḓa lune dzi a vusa miṅwe ya miraḓo ya mi ya mivhili so ṅwana a fhedzisela a tshi kho ita mini a tshi kho lenga uri eh, a fhole a fhole zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ṱhamusi zwa zwi khou itea ndi iṅwe ya knowledge ine ṱhamusi ra nga fhana yone uri ngori sa vhabebi vhaṱuku tshiṅwe tshifhinga ri sa ri sina knowledge ngori vhabebi vhashu vhaṅwe vho dzi ṱuwa vhaṅwe vhabebi vhaṅwe vhashu vha kho ḓi vha hone mara a ri na knowledge uri hu itea mini eh, nga zwiḽiwa zwine ṱhamusi a ri khou fha vhana vhashu zwone yes ndi zwiḽiwa zwa fushi vhana vhashu ri vha ri khou vha funa ri khou vha tovhelela zwithu zwa uri vha vhe na zwiḽiwa zwa fushi mara a si zwavhuḓi nga hetsho nga hetsho tshifhinga tshamusi vha ngea maḓana mm. so there ndi space zwiṅwe zwithu zwine ni nga to zwi amba vho eh, ro katela show yoṱhe kana mafhungo oṱhe arali khou amba one ṋamusi khamusi ri tshi khou ḽi vala i mulaedza une ndi nga u swikisa vhathuni henengei nnḓa um ndi wa uri vho vhuya vhatukana ndi zwone vha khou pfa vha vhanna ngauri ndi maipfi e vha vhudzwa one uri o yaho hangei a tshi vhuya u vha o no vha munna. Ngoho ndi ya uri arali no ṱuwa ni na 15 years ni tshi vhuya ni vha ni kha ḓi vha na 15 years. A hu ngo shanduka tshithu, ni vha ni kha ḓi vha ṅwana kha miyaṋu. A zwi ambi uri ni funa u vha na luswetho, a zwi ambi uri ni funa u vha na lunyadzo ngauri ni khou pfa u nga ri no no vha munna, vha tshi ni ruma inwi ni tea u hana. Ni ḓo tea u zwi ḓivha zwa uri a hu thu shanduka tshithu u ya ngei ni tshi vhuya a ni ngo wana mushumo ini ni kha ḓi tea u vhuyelela na tshikoloni. So zwine zwa vha uri ndi zwa uri arali ni kho pfha u nga ri no no vha munna zwi ḓo ni dzhenisa dzi edzini kana mathadani mahulu nga maanḓa, ende ni songo nyaga u phuruva uri inwi ngauri hupfi no no vha munna hezwi no no fhola na vho nyaga u gidimisa zwikete Ngauri nga hafha nnḓa hu khou lwaliwa nga maanḓa, malwadze ha imi ngauri ni no ya muḽani ni ḓo ri ni tshi vhuya ni ḓo kona u vha raithi. No, malwadze a kha ḓivha hone vhathu vha khou lwala nga hafha nnḓa ende hu na zwisidzana nyana zwiṱuku zwine nazwo zwi kho nyaga u linga u pfha uri ini afho he navha no ya hone ni tshi vhuya no vhuya pfumo ḽo vhaḓiwa nga nḓila ḓe, ni ḓo lwala na shona nga maanḓa na ḓi tshinyela vhumatshelo haṋu. So zwine zwavha ndi zwa uri Ḓiṱhogomeleni ni ise phanḓa na u sedza miḽoro yaṋu ya vhutshilo. Ho ḓi tou fa vho ri ho vha hu tshiṅwe tshipiḓa-vho tshine ni khou tea uri ni tshi fhirise tsha ṅwedzi muthihi fhedzi. Ende ndi dovhe ṱhamusi ndi ambe ndi ri, Kha vhabebi na vhakomana na dzikhaladzi dzine inwi na vhana vhahaṋu he vha vha vho ya milani, Vho vhuya zwino, ee, vha khou pfunda, a vha athu fhola vhaṅwe. Zwe ni ḓo tea u ḓivha zwone ndi zwa uri ndi khou humbela uri at least arali zwi tshi konadzea hezwi zwa dzi founu dzavho ni vhe ni tshi no dzi dzhiela kule nadzo ngauri dzi na u khakhisa nyana. Vhana vha no, hu na vhana vhane vhaṅwe vha a si linga nga u sa ḓivha, ni wane o no ḓidzhenisa kha zwithu zwine nga khazwo vhusiku o no fara heiḽa founu yawe u busy ene o no dzhena u vho thoma u vhona na dzi phono na mini na zwoṱhe. Zwine zwi ḓo mu khakhisa nga maanḓa a dovha a tshinyalelwa, zwa vho ni kombetshedza uri ni mu ise zwibadela kana madokotelani, hafhu ri vha ri khou amba nga iṅwe tshelede futhi. Ee, na zwezwi zwa uri vhana vha sokou dovha vha ḓiwane vho dzula na dzi TV na zwoṱhe, nazwo zwi vha zwi khou vha khakhisa na kha sia ḽa muhumbulo. Arali o kona u konḓelela ṅwedzi woṱhe a ḓakani, a si khou vhona TV, a si khou ḓiwana kha founu, na zwoṱhe ngo tou ralo. Zwi amba zwori a nga dovha a konḓelela na vhege dzo no swika mbili a siho kha hezwo zwithu, a kha zwithu zwine nga khazwo zwi mu thusa kha vhumatshelo hawe ha matshelo. Ndaa. Eh ri kho livhuwa nga maanḓa Goya Goya Talk eh guys ḓivhani zwori heinoni mbekanyamushumo kana heinoni show ya ṋamusi yo producer nga Goya Talk na V Pride Multimedia. Arali ni kho nyaga uri ri ṅwalele dzi content kana ri ḓe ri ni fodele dzi content dza vhiwe ni nga ḓi ri kwama nga nomboro dzine dza vha fhasi nga hafhanoni the number below here yeah, you can contact us and uh, we can come and uh, uh, produce for your show or for your content that you have so guys ndi khou livhuwa nga maanḓa vhabebi ngeyo nnḓa na vheyo vhana ngeyo nnḓa respect ya vheiwe and ḓivhani zwa uri eh, a ri khou ni jaja this is according to us ndi nga nḓila ine riṋe ra khou vhona ngayo zwithu. So arali ṱhamusi na vhewe ni na kuvhonele kwa vhewe, you can comment below here and tell us uri ndi zwifhio zwine ṱhamusi vhewe na khou vhona uri zwi funa zwi itiswe ngaho ngazwo kana ndi zwifhio zwine zwa vha right u ya nga ha vheiwe coz of ri khou tshila kha vhutshilo hune vhori ri a jajana kha zwithu zwe ṱhamusi ra funa ri si khou jajana ngori muṅwe na muṅwe u na kuvhonele kwawe. Roṱhe ri nga ḓivha ro sedza nga fasiṱere ḽithihi mara ri ḓo vhona zwithu zwo fhambananaho. So guys u bva kha nṋe ndi ri ndi khou livhuwa nga maanḓa no dzhia tshifhinga tshilapfu so ro ṱalela na u thetshelesa zwe ra ri khou amba zwone. Ndi a kholwa na vhaṅwe vho gudaho ngei nnḓa na vhe vhaṅwe vhane ṱhamusi na khou pfha uri ṱhamusi tshifhinga tshi ḓaho ni khou ḓo isa vhana vha vheiwe murunduni kana sibadela zwi khou amba zwori ni ḓo kona u ḓivha zwori ni khou funa ni ite mini kana ndi zwifhio zwine a zwi funi zwi itiwe so ri khou fhedzisela ndi zwori muḽa kana ha maḓala ngei upfhi dzi thoma kha vho two point five mbadelo dza hone na vha ni khou ḓisa tshivhonelo na badela futhi na mudabe mara sibadela ngei tsha muvhuso ndi mahala kha madokotela hu kho thoma kha six fifty. so u different futhi ya dzi prices a vhu ambi quality eh zwi vha zwi tshi khou ya eh hafho i ri tshi ya kha sia ḽa mitengo na mini ndi soko pfhesesa uri a si mafhungo a quality ndi mafhungo a uri iyo tshelede mushumo wayo munzhi munzhi ngo to ralo ndi wo itani vho dzi 2.5 ni ḓo wana uri vho maine vhane vha khou imisa muḽa ngo to ralo Vha ḓivha uri why vha tshi khou ri 2.5 ee na zwi vhonele ngo to ralo na mini vha dabe na mini nga ngeno ri kho amba nga tshithu tshine muthu ha u kho vhuya itwa na zwa vha dabe na mini na zwi vhonelo na mini ndi muthu ano kho to ḓi iselwa ṋamusi a dovha a ḓi vhuyela ṋamusi. So mitengo ndi nga si to ambesa nga hayo vho nga uri a thi dokotela vho ende a thi maine vho ndi kho shavha u dzhena kha dzi position dza vhaṅwe vhathu mara ndi soko pfhesesa uri . Khwalithi, A hu na u pfi khwalithi kha u beba. For tsumbo, o bebaho hayani na o bebaho sibadela vhoṱhe vho beba vhana ende vhana vha khou tshila. Ya, hei, ri khou livhuwa nga maanḓa. Heḽi fhungo a ḽi nga si fhele, mara nda kho ḓo amba zwa uri vho o bebaho Netcare vho a nga si fane vho na wa sibadela-vho, bra. Hangei vho Payne vho a ita u pfala vho fana na musi no bade, no O bebaho. bebaho Netcare u ḓo ḓi tou ṱongisa-vho ri ene o bebela nṱha ha mmbete, a vha a khou fhiwa zwiḽiwa, a. fariwa zwavhuḓi nga madokotela. Mara ngoho ndi ya uri o sia tshelede nnzhi. O bebiswaho tshiṱangani. O beba ṅwana o tshentsha. Ḽiṅwe ḓuvha na wana uri ṱhamusi na onoyo ane a khou mu bebisa wa dokotela o bebiwa lwa tshiṱangani hoyu muthu wa dokotela. Zwine zwa khou tou amba uri mini? A hu na vhu-importance ha uri muthu o bebelwa gai. Tsha vhuṱhogwa ndi tsha uri ṅwana wa vha muvhilini wa miawe o bva yeah. zwo vha zwo fhela na uri ṅwana o bebiwa u khou ya gai so guys khou ya gai tshiṅwe na tshiṅwe tsho bebiwaho tshi ḓo hula tshi ḓo vha sino tshithu matshelo a ri ḓivhi zwo tshi ḓo vha mini mm. u sa ambi zwo no bebelwa tshiṱangani no bebelwa eh, sibadela kana vho net care kana gai gai kha sibadela zwihulwane hey. mafhungo ane nda kho ḓo amba one guys this is not about sibadela no beba this is more than that